Salam mähriban adamlar. Siziň her biriňize berk jan saglyk, uzak ömür, maşgala abadançylygyny arzuw edýän. Bizi şeýle bagtly durmuşda ýaşadýan Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp sagbolsun aýdýas. Goý, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň elmydama janlary sag, ömürleri uzak, ähli tutýan tutumly işleri rowaç alsyn. Şeýle ýagşy arzuwlar bilen biz Moda menzili gepleşimiziň täze sanyny başlaýas. Gepleşimiziň şu sanyny biz Dursunaý Wedding House-da düşürýäs. Ýöne ilki bilen geliň men sizi gepleşimize gatnaşyp myhmanymyz bilen tanş edeýin. Nuryýewa Ogulnur bir müň dokuz ýüz togsan dördünji ýylda doguldy. Häzirki wagtda ol Änew şäherindäki kärhanalaryň birinde hasapçy bolup işleýär. Ol ýoldaşy bilen on iki ýyl bäri agzybirlikde, bagtly durmuşda ýaşaýar. Olaryň iki sanjak gyzy bar. Ýaş wagtynda oň iň uly arzuwlarynyň biri model bolmakdy. Şu gün bolsa ol şol arzuwyna ýene-de bir ädim ýakynlaşar. Ogulnur, salam. Gepleşigimize hoş gördük. Tüweleme ýeke gelmänsiňiz-ä bu gün? Hawa, gyzjagazym Mahym janam biz bilen gepleşige gatnaşasy geldi. Alyp gaýtdyňyz.
Oňarypsyňyz. Mahym, ejeň biziň gepleşigimize gatnaşjak diýende, kakaň näme diýdi? Seni eger şol begendirýän bolsa, gatnaşaý diýdi. Tüweleme, gowudygyny.
Şular ýaly söýgi, agzybirlik elmydama maşgalaňyzda höküm sürsün! Ynanmadym, dogrymy aýdaýyn. Näme ynanmadyňyz?
Näme çagyrardy? Meni modellik diýip.
Anketany doldur diýdiňiz. Gysgajyk anketany doldurdym. E, şoňa laýyk çagyrymda şu ýerik gelýänçämde ynanmadym men şoňa. Näme çagyrardy diýip pikir etmediňiz? Hiç hili pikir etmedim.
Ine şolar ýaly aňsatda biziň gepleşigimize gatnaşmak, nädip gatnaşmalyny men soňunda aýdaryn. Indi biz şu gün gepleşigimizi Dursunaý Wedding House-da düşürýäs. Biz gepleşigimiziň geçen sanynam gelinlik öýünde düşüremizden soň, bize gaty kän kommentariýa ýazdylar. Gelinler ýene şol toý günümizi ýatlasymyz gelýär, şol pursatlara dolanasymyz gelýär diýip. Şeýlemi hakykatdanam? Hakykatdanam şeýle. Adamyň durmuşynda ýekeje gezek gaýtalanýar-da. Şo pursady täzeden gaýtalasyň gelýär, täze moda patalar görýäň, olary geýip, ýene şo pursata, şo günlere gaýdyp gelesiň gelýär-de. Iň owadan bolasyň gelýär. Hawa. Ýöne siz anketaňyzda-da belläpsiňiz, model bolmak arzuwym bar diýipdiňiz. Şoň üçin siz şu gün şul Dursunaý Wedding House-yň modeli bolarsyňyz. Şu günlükçe. Mahym, sen meň esasy kömekçim boljakmy şu günlükçe? Bolýa. Onda ikimiz stilist bolaly, bolýamy? Ejeňe iň owadan köýnek saýlaly. Bolýa. Moda menzili gepleşigimiziň şu günki sanynyň esasy hemaýatkäri Dursunaý Wedding House. Ýörüň men sizi häzir Dursun ýenje bilen tanyş edeýin. Dursun ence salam. Arman. Isläp otyrsyňyz şu adam. Dursun ence ine şu günki gepleşigimiziň myhmany Ogulnur. Ogulnuram owadan lybaslara geýinip, gelinlik pursatlaryny ýadyna salasy gelýär. Örän gowy.
Dursunaý Wedding House-nyň ähli mümkinçilikleri siziň hyzmatyňyzda. Onda biz Ogulnury gyzlaň ýanyna ugradaýaly. Bolýar.
Gepleşigimiziň şu günki myhmany üç tapgyrdan geçmeli. Birinji, köýnek saýlaýar, ikinji, makiýaž we saç bezegi, üçünji bolsa, sýomka. Taýýarmy onda? Başladyk!
Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman.

Towak, Ogulnur, toý pursatlaryny ýatlasym gelýär diýdi. Türkmen toýunam kürtesiz göz öňüne getirmek mümkin däl. Dogry aýtýaňyz Dursun enje. Gelinlik durmuşynyň ilkinji günlerini ýatladýan milli obrazyny monda sowgat edäýeliňmi Ogulnura? Hawa, aslynda hemişe-de bizden toý köýnegi alan müşderilerimize Bir günlük kürtelemmizi sowgat edýäs. Oý, ol-a hasam gowy. Tomaşaçylarymyz belläp goýuň, Dursunaý Wedding-House-da köýne galan müşderä kürtesi bir günlük mugt eken. Syýomka.
Uly halkan gowlaýar gowla. O. Ýok epet. Bar. O. Bar. Bar. Iki, üç dört. Elin goýber aşak. Seret. Seret.

Geçen günüme gaýtyp geldim. Bar arzuwlam amala aşdy. Dursunaý Wedding House-a köp-köp sag bolsun aýtýan. Gyzlaram tüweleme gaty gowja hyzmat etýän ekenler. Biz üçin hem esasy zat şol, bize gelýän myhmanlarymyzyň arzuwyny amala aşyrmak. Şonuň üçin biz begenýäs. Siziň arzuwlaryňyz hasyl bolanyna begenýäs. Elmydama durmuşyňyzda, maşgalaňyzda agzybirlik bolsun. Söýgi bolsun, bagt bolsun. Mahym saňada sag bolsun şu gün maňa kömek edeniň üçin. Ine moda menzili gepleşigimiziň ýene bir sanam tamam boldy. Eger sizem biziň gepleşigimize gatnaşmak isleýän bolsaňyz gepleşigimiziň aşagyndaky opisaniýasyna girip, anketany dolduryp biziň gepleşigimize hat ugradyň. Gepleşigimiziň indiki sanynda görüşýänçäk hoş sag boluň!